D'Markt vum Vott huet sech entwéckelt zënter dem dem 19. Joerhonnert. Viru am 19. Joerhonnert huet een, gouf et keng Geheimwal. Dat heescht, do huet een e Bulletin vun doheem matbruecht, deen op der Hand ausgefëllt war. Dat heescht, deen, deen ausgewäert huet, virun allem wann net vill Wieler do waren, dee konnt relativ einfach novollzéien, wien wéi ee Wieler gewielt hat. Déi Entwécklung, déi kënnt scho virum allgemenge Wahlrecht zu Lëtzebuerg. 1879, wou d'geheimt Wahlrecht agefouert gëtt, mat de Wahlkabinnen, wou ee ka säi Bulletin ausfëllen, deen een ab deem Moment och am Wahlbüro selwer kritt, also net méi vun doheem matbréngt, an deen och dee Moment genormt ass an deen een dann och selwer an d'Wahlurn leet.

Hei hu mer d'Walurn aus der Gemeng Wal aus dem 19. Joerhonnert. Dat ass effektiv, se gesäit sou aus, wéi mir eng Walurn och haut kennen. Dat heescht, e Schlitz, wou se en Ziedel dra mécht. Déi hei huet nach eppes Spezielles, déi huet zwee Schlësselen. Dat ass eppes, wat mer haut net méi kennen. Haut sinn d'Urne versigelt während dem, während dem Walprozess, fir dass een net ka Bulletinen eraushuelen oder Bulletinen dramaachen, fir d'Walresultat ze verfälschen. Am 19. Joerhonnert ass dat zu Lëtzebuerg mat zwee Schlëssele gemaach ginn, déi zwee verschidde Leit aus dem Walbüro dann haten, fir eben ze kontrolléieren, dass déi Urn net konnt bourréiert ginn. Bourrage d'urne ass eng Méiglechkeet, fir Walen ze verfälschen. An dowéinst ass deen Objet vun der Walurn och eppes, wat extrem vill an de Gesetzer beschriwwe gëtt, wou Garantië musse gi ginn, wéi een wéi dat auszegesinn huet, fir eben déi Froden ze verhënneren. Hautdesdaags hu mer éischter Urnen, déi duerchsichteg sinn, aus Plexiglas, ebe genau wéinst aus deem nämmlechte Grond, fir ze kontrolléieren, dass do net Schmuh gedriwwe gëtt domat. Quand le vote est terminé, on sait qui dispose de suffisamment de voix pour entrer à la Chambre. La question de savoir si cela a toujours été appliqué tel quel est une autre histoire. Dat hei ass eng Foto, déi ass 1934 gemaach ginn, wou den éischte kommunisteschen Deputéierten an d'Chamber gewielt ginn ass. Dat war de Zénon Bernard. An déi Foto ass ganz rar, well de Zénon Bernard ganz genau een Dag an der Chamber war. Déi aner Deputéiert hunn nämlech fonnt, also eng Majoritéit vun den aneren Deputéen hu fonnt, hie wär net gutt an der Chamber. D'Kommuniste wären nämlech eng revolutionär Partei, hie kéint also keen Eed op d'Grande-Duchesse ofleeën, well e net fir d'Monarchie wier, a se hunn also seng Wal net validéiert. Sou ass de Zénon Bernard dann den Dag drop aus der Chamber ausgeschloss ginn. Dat ass e Prozedere, dee relativ. ondemokratesch ass a weist, datt et och zu Lëtzebuerg awer Tendenze gi sinn, fir Wahlresultater net onbedéngt ëmmer eent zu eent unzëerkennen. Dat reit sech natierlech an an déi Angscht vum Kommunismus, déi et an den Drësseger Joren a ganz Europa ginn ass, mee et weist, et hält eis awer och de Spigel vir, wéi mir zu Lëtzebuerg selwer mat der Démocratie parlementaire heiansdo ëmgaange sinn.